imimi mbuya hamumbondinesi imi ndinomusikire nyemo yemudziso ndakamubhuira mbuya ndakamubhuira ini handisi kumbofisha and izvi zvangu hazvina chihware hware
ndakabhuya order order order in this house order in this house right kana uri kwauri ikoko wakateerera ndira kuti uti warohwa sofa ndinhingi nyaya iyi ipere Unoroya here chatibwege mbuya uh, hokoyo mameseji ari kupinda mbuya ted chatibwege ted right tira kuti tione kuti wahwina ndiyani nyaya iyoyi ndo matongero andinoita munhu unotaura mafacts ake handiti ka iwe wotaura mafacts ako iwewe uri kuzi uri muroyi chatibwege iwewe mbuya ngei muchiti uyu unoroya handizvo here nekungoti badzi mwana wenyu wakatanga kupenga musi waenda koorora eh. wakapengere pamumba pake wakapengere paumba pakeumba pake ko kana muri imwi imimi makaita isa mhepo idzodzo idzo zvekuti nhasi mozofuma moti chatibwege uyu ndiye muroyi ini ah, eh, eh. ndaide murooro wangu ndaide mubondo wangu inini ndaimuda mubondo wangu inini ndaimuda mubondo wangu inini so eh, ndaimuda hino iye uyu ndiye wakachizoise mhepo yekuroye muzukuru wangu ndiye wakaise mhepo inini mbuya mm. inini nyara dzangu dzakachena idzi handimwe akambozvizwa kuti kuna pirato uyani wakabaakombidze nyara dzake dzakachena ndo zvakaite dzangu asi ngendaa yekuti imwimwi mwakandima ka ndakagara ndezvibhuya imwimwi hondo yenyu ngeyekuti mwaide kutore ruhlanguti rwemunda wangu inini inga ndakasiya angu ndizosungire mbudzi dzangu imwimwi moti pahai munda ngowenyu mwauya nemudzukuru wenyu asi zvinonese zvinonese mudzukuru wenyu tichawo imwimwi munozviziva mbuya musandidaro musandidaro shuga yangu inokwira
dai yatokwira dai yatokwira yaikuuraire mustudio muno ngekuti uri muroyi ah. inini andito hazvisi kutondiperera ngekuti muzukuru wangu wakarwarira ipo ah, ino zvakanaka mubondo wangu ndaimu hazvinesi mbuya zambia renyu inini ndakabeke mubandla mwamambo saka taguma toguma gee yotongwa andi munozviziva kuti inini munhu wamuri kudherera kudai ndiriwo mambo peya nini munozviziva rini musati kuti mutape izita rekutambisa imi mwo toguma pamuzi pangu munoti dododo mwakabata chihuku chechichaichai chiri mumba pangu kuti dododo pamuzi pamusharuka izvi zvomunoita izvi makurakura mwana wamambo haaroyi

Chatibwege wakazotorawo zambia rambuya zvaita sei ndopetera tigadzirise unozotorawo zambia rembuya iyi zvadini mbuya ari kutora kuti hauzi kugumira pazambia basi ari kutora kuti kutorine neimwe nguwo yambuya yandisikachakwanisi kutaura panapa anhu achizwa handichaitauri ehe musachaitaura ba nenguwo iyoyo nguwo yemukati ngei unoichengeterei yambu chinyi eh, eh, mbuya mbuya ava vano undikari ndikari yava hana undikari ndikari mbuya vano undikari ndikari yava emai ndibhuye ngoti apa apa tatsvake madhodha anouya muyeya ndai eh, inozopeisirwa hayo kubandla ino asi panyamashi uno imwimwi mbuya imwimwi munozviziva here chibvambire kuti wapumha munhu uroyi munhu unokubatira akakubatira ine ndombandla saka mubandla ngemwe inoperera imwi mwamuti mwadhibana nenjira mundibvunza zambia muchandibvunza zambia rekudini tinoenda mubandla ndokwendinende ah, chawakazoshaisha ngechekuti hauna kugumire pazambia dai wakatora zambia rega hino nekupurura mbuya yakadai ah, imwimwi munonga mwatengwawo maiyapo here apaaiwa ndaisayapo mm. but ndiri kushandisa masoko emuri kutaura kuda kuedza kukuenzanisa handizvo pakuti iwewe ungadai wakabata zambia regazve wakotora newe yembuya ndabvunza mubvunzo wapingurai eh, apa musasesaatora nezvendisingachatauri mai yako here
wanga oh, aripo ndo maitiro ayo mamirire akaita ndozveyakaita ndaa yacho
hazvishupiba zvatakuita ka ini ndichimbomwirawo mvura ndichidzeya ndichiona kuti zviri kufamba sei handizvendasiyawo mvura yangu mubhegi ah, ayo ah, ah, mvura dzemishonga kana mvura dzekumuteuro hadzisi kusengoda kotore sitiko vanounikarinikakuda kotore sitiko kuda kutovhare kuti hai mwese kudzungaidze kuti musasaona kuti zviinyi zvinoitika oh, orit orit chimirai chimirai hapana uri kubata mabhegi hapana uri kuenda kumabhegi handitya kana nenani vati mupama eh, eh, hapana oh, sumuzai maoko kudai sumuzai maoko munhu wese ngasumuzai maoko ndichimwa mvura sumuzai hapana unobata apa mune madumwa nyaya iyo ndoda kuisota kuti ipere zvakanaka handitya inopera inopera zvakanaka mm,